lallaaltee dubbistee nama barsiifte ifii keetiifis baratte. Yoo ati namaaf tola oolte Qur'aanni yoomal qiyaamaa ragaa siif baha, magantaa siif taa'a. Irra guddaa jee nabii keenya sallallaahu aleyhi wasallam Baqaraa fi Aali Imraan akka duumeysa guddaa tokko ykn shimbirroo guddaa tokkotti dhufanii magantaa siif taa'an atiif Qur'aanni jechuu. Yaa Rabbi! Nama kana yaa Rabbi gaafa addunyaa jiru na qaqqabuu jiru ture, ol na kaasuu jiru ture, na kabajuu ture, na qara'uu ture, na barsiisuu ture, barachuu ture. Yaa Rabbi! Huccuu, kafana, huccuu bareedduu ta ummata kabajaa keetii uffistu yaa Rabbi naaf uffisi jaan. Yaa Rabbi! Sammuurra naaf kaayi jaan waan mootiin uffatu sammuurra naa kaayi jet jaan. Baqaraa fi Aali Imraan. Magantaa siif taa. Rabbitti subhaanahu wa ta'aalaa. Yawmal qiyaamaa bakka magantaan hin jirretti Qur'aanni magantaa siif ta'a. Addunyaa tanatti as deebina. Qur'aanni wanni Qur'aanni namaaf godhu wanni biraa takka waan namaaf hin gooneen siif hima. Qur'aanni waan atiif siif godhu wanni wanni biraa siif hin goone. Yoo sammuun si jeeqamte dhiphette, rakkatte, yaaddooyte, bakka deemtu wallaalte, waan gootu wallaalte, waswaasaa fi balaaqalaa sammuu kee keessatti takashame. Wallaahi gizee ati Qur'aana dhaggeeffatte, gizee ati Qur'aana qaraate, sammuun tee sabaata arkatti, nagee arkatta, hirriibni si fudhata, nageyaani bobbaatee galta, waan addunyaa kana keessa bakka jirtuu hoggaa san if dammeeyxeeti if yaadatta. Tan biraa takkaan si hima. Yoo ilma namaa tokko jinniin seente wallaahi doktara meeqa itti yaami, sheekha feete itti yaami, aalima feete itti yaami, beekaa feete itti yaami, hayyuu feete itti yaami, jayna feete itti yaami wallaahi waan takka siif hin godhu sheeyxaanni keessaa si baasuu hin danda'u. Yoo qur'aana ta'e malee. Qur'aana qofa sheeyxaanni achi keessaa baha. Jinniin achi keessaa sirraa baati. Nama jinniin seente, sheyxaanni seene, wannummaan takka illee irraa baasuu hin dandayu Qur'aana malee. Akkamitti tola? Mee ati Qur'aanaaf hammam takka yeroo kennitaaf? Hammam takka Qur'aana kana ol qabdee qaqqabda? Kiisha kee keessa Qur'aanni ni jiraa? Namaan beeka gizee deeman kiisha keessaa warra Qur'aana qabu. Boorsaa keessa abbalayeen keenya ka dubraa boorsaa keessa Qur'aana qaban. Qur'aana ni qabda? Aha, na gaafatte ana. Anis Qur'aana Kunootii niin qaba. Ka hamma kiyyaa tokko ni mul'ata. Qur'aana takka qabachuu qabna. Qur'aanni kun si wajji deemee bakka hunda bakka waan gootu hunda keessatti gizee takka bantee laaluu qabda. Qur'aana kanaatu ragaa nuuf baha. Kanaa dawaadha. Mu'jizaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa m- ah, nabiyyoota hundatti mu'jizaa kanne- kanneef mu'jizaa qaban hundi isaanii hundi isaanii mu'jizaan isaanii isaanii wajjini du'e isaani wajjini addunyaa irraa ba'e isaani wajjini aakhiraa dhaqe ammoo nabii keenyaaf ka mu'jizaa kanne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ka ilaa arra jiru qur'aana akkamitti tola nu wajjin jira nu bira jira hamam takka qur'aana kana jaalatta hamam takka qur'aana kana kabajja hamam takka qur'aana kanaaf yeroo kannita Qur'aana bakka hin taane hin taanetti hin hin qaraan. Qur'aana karaa hin taanetti hin dubbisan. Sagaraatti hin dubbisan, bakka wasakaa, bakka najisaatti hin dubbisan. Qur'aanas lafa hin keeysu. Qur'aanni kabajaa qaba. Qur'aana qofa Rabbiin nama Qur'aana qara'ee yeroo kannee fi Qur'aana barsiisee baratee fi darajaa isaa ol kaasa. Mana tokko, ganda tokko, biyya tokko, magaalaa takka Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa darajaan isaanii yoo ol kaate Qur'aana qofaani darajaa isaanii ol kaasa. Ati hammam takka Qur'aana kana jaalatta? Hammam takka Qur'aana kanaaf yeroo kennita? Hammam takka Qur'aana kana dhungattee Qur'aanni kun wallaahi lubbuu tiyya narra guddaadha, narra kabajaa qaba jettee kabajaa silaa ifii kennitu Qur'aanaaf kennuu qabda. Qur'aana kana haa itti boloollu, haa itti jarjarru, haa barannu, haa barsiifnu, yeroo haa kenninuuf, gad teenyee haa lallaallu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra qur'aana jaalate Rabbi nu haa godhu, warra qur'aanaaf yeroo kennee gad taa'ee baratu Rabbi nu haa godhu, warra qur'aanni darajaan isaanii ol kaate qur'aanaan Rabbi haa godhu, Rabbi nu haa godhu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra qur'aana jaalate kana malaa'ikatoota isaa biratti ittiin dhaadata. Dhaadatu hin qabu Rabbiin. Rabbi subhaanahu wa ta'ala malaayikootoota keessatti maqaa kee moggaasee waan ati Qur'aana kana jaalattee barattuuf jecha Qur'aana kana waan ati ol qabdee qaqqabdee barattee jaalattuuf onnee keessa kaayyatteef jecha Rabbi subhaanahu wa ta'ala malaayikatoota isaa hunda keessatti si faarsa. Maqaa kee si yaamee maqaa kee babbareedaadhaan Rabbi subhaanahu wa ta'ala kana godhuu hin qabu. Rabbiin san godhu fedha. Kanaafuu Qur'aana kana waan hundarra caalsisuu qabna. Qur'aana kana haalaan jabeessuu qabna inshaa Allah. Warra Qur'aanaaf bololee yeroo kanneefii jaalatee qoma qabatee Rabbiif jecha warra Qur'aana jaalatu Rabbi nu haa godhu inshaa Allah. Asumarratti irraa wadhaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.